Penaos mont tra lâr? Oh, matre, vat, mei a ganoc'h, ya? Me gadan gant man amzer fall ton, gred ket? Ah, ya. Fesenn fall zo ranai. N'eo ket ya.
Pier e ganoc'h hiziv? War, un tammig butun bilak, ma matri. Ah, an mama gleust.

Zo mat da...
Zo mat gante. Merci, Martin. Mon Ramari Oh ya, fini Oh, non ket tout avel an ord e baupel zo. Mais, bra meus amzer da bourm, da ruj ma boutou. Blam eus ket labour

N'eus ket friturioù ken. Ah, ba koñ ne chom ket kalz kennebeut. Mechañs, mechañs. Kichen Kolguen zo eñ c'hoazh tud 'vez lakaet pesked argant ba boestoù. O ya, ya.
Ret ket bil gant raz, fus ho kourachus, fugaola ba me zo sur. Ret ket bil gant raz. Emañ re.
C'hwi anvev kalz tud. C'hwi glev kalz traoù. Rar dimp 'ta, pelec'h soñj deoc'h vefe tu da gaout labour an dall? moen vefe dimp mont da wel 'ba n'eus int ket lec'h.

Daou fri ba journal Keloù fraezh zo Ya, salut Freddy Ya, kuit beur chose an ti all par piñs Oh, pokez lon Seit noa kae sur Ah, kae sur se Hem zo ta ober goap Ah, salut lies Eh, bonjour Intron Ah, vonek zo aze Ah, ya, fenek Ah, Madou 'ta, c'hwi 'peus kollet ho labour. Ya, mos 'ma. Ah, triste ya. Ha da oad ouzhpenn. Po, da ma oad, da ma oad. Mais ma zo kalz yoank anvet doc'h. Ah, ouzhpenn. Troam. N'eus ket kalz mied a zo kap da labour pesked ken founch 'vez dimp. Vonig, gall ganimp lak 'ba ho kichen dit kontañ kaoz un tammig ganeoc'h. Ah ya, hat.
Ma n'eus ket rouez pesked ganeoc'h.
Mes lakaet sañ boan partout, fez vat zo ganimp. Ah, dav dimp

Omp zo jalouz kazi sur. Bonjour Jean-Marcus. Bonjour Marie. Is er morgen tro?
Voilà war. Ben, tu nam za fall l'on boent ton mes eus idol.
E la vaillon, ranke fout ker gant an amzer. Mari Ya
N'on ket deut an diwar e c'hrogaletsoù, michoù bennak, diwar interamant ma c'ha markouz, m'emañ ema. Ya Uh, re lakolium uh, ban e oh non, uh, pakad butun karot Ya Oh, lak un dousenn diouzh tu, trawalc'h, il temp e c'hwec'h miz. E tapet 'm eus seizh o tont betek an, disec'het lip ma golañchenn. Tu lakaat dit ma banne gwin-gwenn ivez Ur wern Ya, Lakne leun, hein ya, leun palaen Hag e vin brav am gwelet ma journal Ha kalz tranquil oc'h ar gêr, sur Oh ya, kalz tranquil Salut, Victor Salut, Jakez

N'on ket tre war ma jeu. Piv zo digouez?
Ya, sed zo trouz bageat re Lena ha me. Trouz? Ya, hi zo klask kas a-ran da chom ganti ba parch. Ha Pogou Jacques, deus ket lakaet war ar soñj, mes vont, vont kuit eus amp, vont da barch. Mais piv ranko laon dit neuze? N'ouzon ket, n'ouzon ket. Ma'z chom ma gorf, gwelloc'h e vez lagnimp an toull vert diouzhtu, ma pezh zo, pezh zo sur, bev pe marv n'int ket da bar sur. Oh, mais Jacques, fort, mais ef da skuin ha da bakbud Ma n'eo ket ur vezh ober traoù sort-se. D'un den koust,

Ha Diwan o paskoe b'an toull! Ah, gay, surtout e fait am sikour!
Diskedet an dour vineraer deja.
Diwet an taxi. Poagn an mont. Uh, pegement blur d'oc'h? Uh, 20 kavet. 20 kavet.

Met n'eo ket Jakez kouskuit pas. Ounan. Ounan. Me...
me kompreneront bremañ. Plan B, po keus den kouzh eus traboul tout. Plan B?
Ni m'lakaroñ bei blas. Ha tru meus de oato. Plan B, peut.
N'eus ket gwreg penaos? Oh, unan, nan un tamm, ma hon dibo seizh pe eizh bloaz zo banan? Ah, ya.
Ya.

Ur ger vras ne son ar pezh? O, ger vras ha ger brav, rank ha mat ganto. Ah ya. Hag o se evit ver n'eus bern nerzh setu hijik an Ombern. Ah ya. Mais bien ma rifont da zimi, ma rifont da beñch. Ah,
n'eo ket Jakez kouskuit deus an prenant. Lec'h on doc'h.

Am eus ket gwall kafe sourez de oar. Ouh, en groazin mont da zizour an aloudouar. Deja?
O, ma zeu.
Oh, su a-walc'h en un guzun gant brostat. Ah, mais eh, n'eo ket gwall fin, non, hein? Ya hao da eo ban tuel, just? Ar wlatou a ran da stol Ti-Mari. Bon. Eh, pegen mon vieux alors euh, Lur ta. Oh, docteur, vu beoc'h ma barn kalz da Mut
Un debraneg eskriv par contre, hein Ket hir, n'eo ket hir.
Oh, am zo biz, hein Al livour antañ mi ban kaf mod-se Eh ben, ma dev, ma dev kiaouar an traoù-mañ. Un brich. Eh, vi brich, eh, Mari, vi lako dein ban la gout ouzhpenn vi distannañ. Kaf ha kreñv ha la gout ouzhpenn. Ne vo ket brav kouetred an amelisin, hein

Hé Mari, ya, n'eus ket goulou ken ban toull du az Hag ouzhpenn, ma glevit tout Ma ya set
Te pipi deus gwad pa, pa tout remasli Oh, tak a gas inosen va Allez, doch, non
Oh, pala Digas ra dim soñj gonchenn an taro chapo mou Gwienn evnei

Deuit ar verkouz a vez tiek. Bras oa ket arruet e boa pemp bloaz. Ah, o klask an tarv n'eo bet ket bet pep bloaz. Vo sur warc'h vo-hi kozh neuze. Oh ya.
Ha mar jan zo oe da, da c'houn da Yann Tual, ma vije moaien, da gas an a verkouz an tarv. Ha Yann n'eus respont dezhi. O uzon tammig mod kouz, mar jan. Bran n'eus ket tarv ken ba meiz. Daouit, telefon dezhañ hag a oa teuet gant oto. Gant oto lam ar Jeanne ? Biskoazh kement all ! Ben, ladoc'h on 'peus. Pas pell àr-lerc'h, digouet un daou jav 'ba plas Marjean. Tro amañ 'vel àr deux chevaux, me lâr dit. Ya, e deux chevaux. Hag un aotrou 'ton 'maez. Ur sakochenn gantañ Hag a chapo mouar he benn. Tre e-giz doktor Keravel, meumz-mod. Ya, meumz-mod, ya. Ha marjant, hag an ta a chapo mou, ma c'hraou, da wall ar veur kouz. Ha marjant da lar, An zo un breuten vit lako palto, an zo un all vit lako chapo mou, me ne dennit ket ho kadou

Dek munud war-lerc'h, deut an taol chapoumou 'maez ar c'hraou. Leun korz saout partout, di-se, dibragou, dichapoumou. Ah, ha flec'h ouzhpenn ? Ah ya, 'ba ken aer d'an darn kristen hañ. Ha da chigon, wir a rit din, oe reizh ? Gwell rit 'ba peseurt stad on bet laget ganti ? An argant a lâr. Eh, uns zo reizh ganin. Me soñjet 'ta, uns, a wech kentañ oa dezhi da wel un tro gant Japonou. Ah, deuet e brav genit, hein? Allez, poent d'ho mont, hein? Oh ya, allez. N'eus ket amzer da goll.
N'eus ket amzer da goll.
Ha laosk tra mont da goll.

Jau, mar saout mon maez, vo ket pell vo trouz van ti c'hoazh.
O salta ba pe sastal o bet lakaet gatant saout fellus ha n'o ken kor saout tout pet a-benn teul o losk a enkrez va fas, teul o pog an ibenn. Pe tout ma zallez, laba nul pet a-benn. Poa ne mank ket un tamm toull-mañ. Ur, Tao Gistau, Tao Nimjal. Ha te?
Diban amzer on sell tamm choulz, hein? Quoi teus da chañs d'an dresañ galegn da bach? Mont da bach, mont da bach. N'on ket brav ac'h an?
Me nann, te oa matre na ma amourous o tont da glasano me zo vont da bachañ ganto, ha faot ket din a chomi feuzan da han. Vi un devezh pe vi ur sunvezh pe vi... Ha nann, veadoù, pechañs mout?
Vo ket, vo ket. Ha piv ranko dalon dit? O, gwelet vo, gwelet vo. Me renk ket sur me vo ba paj.

Tout, Ha ma ebeulez ama? tout, tout, an daou a vo fern pegear. Ah, oket, oket. Ma zin da barz me vo ken mar an dez war Sell war journal. Te a zo ganita. Sellan.
Hag hor beus c'hoant da gas ac'hanon da barz a chom ganeoc'h. E sellan.

Pariz c'hoazh, Psichos, n'eus ket piv atav Psichos. N'on ket ker, hein? Eh, eh, eh, c'est Salam Paris, Paris c'hoazh 37e meurtre par étranglement.
Meta te oa ho matre na oa journal o vez lakaet foaz pea. Ba paer ma ken traoù tamm bemod. Va perzh zo traoù brav, bez' zo kouezh zo boad Vincennes, boad Boulogn, ha pekeier broet, Chanmarch, Champs-Élysées.
Pezh ober goap neuze ? N'on ket ken blepz eta n'on ket bet ganet penn-diwar-zun. Re amzer 'm eus skol pa oa amzer servij ober ar peul war ar Champ-de-Mars. Ma deus vez ket gwelet loned pevar bav o peuriñ, nemet loned daou bav o c'haloupat a-hed an de. Ya. An tele e vez brav tout an traoù, met war ar journal e vez skrivet tro-gwir ivez. Ha pir rin-me pa vin ma parch. C'hwi eo da bourmen gant ho Parizion pe d'ar sinema. Me vo maen 'giz ur pokez-treu war ar roioù. O kefel moa un taol kontol va ma c'hof, tra oa ar vigova lietez vez bet ket mat diwar e tout giz api moc'h. Mat da vez lakaet ba ar sar plastik vez bet kaset dro da forzh fun vez bet lakaet ba verr da kechiñ tout gant jaket kouz. Met e ray da c'hoadan, ne yay da boan seurt mont da restaurant, Me eo ho bato-mouch ha da zul bo voen dit da vont d'an ofern da Saint-Sulpiz.
Ma rea gant ofern memes bet trawalc'h ben mont yaouank. Ha c'hoazh, ma vije kanet da feiz hon tadoù kozh 'ban Saint-Sulpiz-se.
Me 'ma blij ket dit mont d'an afer, te yay da sinema. Mont da sinema, mont da sinema dre zo 'gijan tele, ha me ne ran fout ker gant an tele, me. Me nann, sinema. Dra zo bro, dra zo bro. N'eus nemet galleg chimik gante pe english. Netra e brezhoneg. Gwell 'rañ pe te lakain dra 'ba da benn, te lakaim an draoù-benn. Brañvoulad ganit na vez re o toiñ o bapaj a viflas gete. Ha n'eo ket gwir, n'eo ket virionez? Me, ma blij ket dit mont 'ba taol notoioù, to kin mont 'ba metro dindan douar. Ah, gwashoc'h c'hoazh! Laka rannomp da vont dindan douar, gizloned lous, buruget, reiet, preñved, goiet. Ah, anat, pas a ra ken din marv sur. Peseurt butrist ha divalo baparch. Gwelloc'h vefe deoc'h chom da veron, ul lec'h ken brav evit ho pugaligoù da zont. Ha ma e pet ken mat se ho Parizian. Es, a gemero ar, a gemero ar c'harnich, En avion, ba Finzun, tre Pariz ha Pluvun.
Tudual eo e anv. Ha n'eo ket parizian, non. Labour ba paj ma anv. Me ne vo ket eñ chom am, pa 'teu prix, ba 'teu
Ah ya, moas ema. Trawalc'h. Ha trawalc'h gant ho tad ivez. Me zo stag e tamm. Ne fo ket dimp mont da barz, komprenet peus? Ne fo ket dimp gwerz amalonet. Hag e vin ket kat dor war hos fro ma an. Pff, gwell a rit dimp mont da glas mont in kreñv. Emichomp da selaou sotonioù ha komzoù toull-dioù tachoù traoù lous penn-da-benn. Euh, Keuz gant ar hent hag e gab spered fall. De tre
Salut Ah, Finig
Achei da oulan Ah, ya, echu da vad gant ma lab. Ah. Tud deus Bro-China, karreriet krank eus e lar, ne fo ket dezhe kin prenn pesked dour dous deus Breizh. Setu, n'eus ket kin labour da zistripañ pesked vidimp. Me zo klask, lao n'amzer.
Bonjour, Intron. Bonjour, Aotrou.
O klas laou piou? O klas laou ma amzer, 'blam 'meus ket labour ken. Ouh, n'eus moroko laou amzer, am sur. N'eo ket am vo ket labour distri ba pesked d'ar sur.
Gwez peurt ha ma sa tiou n'e ket ez o lab an dro. Me chañchomp kozh da Finig. O ya, Lena, komzit dimp kentoc'h deus ho eur 'ta. Klevet 'meus peuskeit, ur paotr brav, ar c'honef kalz argant. Me garfe bevañ ho plas.
Bevañ ma flas, bevañ ma flas. Peus gant ma amoureux tu du all kement? Studio all zo ingénieur ma page. Ha me vo sur ben vint dimet une parisienne. Mais ma sat, faut que don don san galant da bach. Ah non, vin ket gwelet ba parch, na warc'hoaz, na diwetoc'h, da vo doc'h gortoz bleiz an erdu, sur.
Mais euh, là, dingue t'as fini que ma achète ou là, bagadar t'as istripi pesket Mantret dit-tu d'an da jikamasat? Ah, fenoz! Ma vije bet ur vatezh-gouz c'hoazh hag a ouife ober war-dro al loned. Lâr din ça. War ar mod matrez da lakaat ur likol pe ur gabez d'un nebeulez pe ur gazeg bennak? Ya, ya, me oar ober tout dras. Disket 'm eus Gant ma sad-kozh, soignaloned. Ah, gant ma mamm-gozh 'meus disket laonenn. Ya, laoloned. Ya, pa zo en deus ul yar, 'vit zoubenn n'on ket pell, troc'haigok da un. Ah, pa vez c'hoant deus ur ragoud lapin. Un mell-tolpenn-bazrog distro ken-se nañ ha mat pell zo ha me lâr deoc'h n'on ket o plac'h tan amañ.
Ya, finik. Me oa matre na fivo amod o toun traoù-se. Me pezh-c'holoñ gant oar oa tro-dron ti. Gwec'h ez ae da masaat rankivell o zivoued. Ha ret ket bil, 'benn tu ma vakañsoù, 'mañ tu amañ ha fipoù koñje paeet. Ah! An dra-se mat tre evit dimp. I vije bet d'ober an intra ivez. Ah, 'ta, te gompren n'eus ket netra. Ladach da'mik chik, ha m'eus da font ziskis da finik pe en orin d'ober. Ah, hopala, gwell ran. 'ta, n'ouzon ket trezh al lapage, non. Me ma lakonañ 'vo ket pell. Ie, lakaat a ran an alapaj gant a varvez divergont-se. Oh, 'vo ket pell 'vo dispouet gant Jakez kouzh. Piv eo ar mesk an ti-mañ? Amzer, mikonik-ni flamm. Telefon 'vez graet doutañ. N'ouzon ket re penaos ober gantañ. met gwelet 'm eus ar re all o treiñ er rod ur wech, div wech, treir gwech, ho pevar gwech 'vet bet sur. A-walc'h eo pell 'barzh.

Teus ket telefon da dreuz da Enmanagn N'ouzon ket kerzh da garet gant ar mekanikoù brein-se.
Tu vois, Siolea, n'ouzon ket piv peus desidet gant an teod fall pe nervi perzh zo deux tamm, met biken ne vo matez ganimp sur. Ha ben berr ta Ma ouzh hor brezhoneg, sklaer eo, ne zeu met ur ger ba Ibek. Lau Lañpesked, loaia, loalapined. Vo ket pell vo tro Jakez kozh a vo ket mat diwar e tout baze, baze gwele.
O d'an rang droch ganit. Pesa mod d'ober, n'eus ket koz kin da mim lo ha da bet led, ba da vek.
Bon, selaou, peger meus ket ar joaz graet meus ma soñj. Ya, ma silou hano? Lak ar plas da vek gwerzhet diouzh tu. Ha bout-se? Vanko ket kalz a dra dimp. Vi minim taol Dylan en oto vi bet flastret plaen giz ha krampoen.
Allez, Andro, dia. N'eus ket kaoz ganit ken da mim lao ha da bet laet.
Bo, gwerzhet vo alonet, moa se vo ket tour an kin.
pièce pénale de... Bon, mais gren a on deut à peu près ben da lak non da e soñj dont sanganomp da bash. Bremañ font da delefoniñ da nebeud tud, da da mahadalon digante a-raok nou chañch soñj. Ha da nebeud tud koze da bet unet a zone o kaf ganin ben e Sul. Koulskoude peogwir eo dapaeus papaeus me gav tout an traoù abalamour d'eil eur gwenn ha splann, boutoù laer, soupl ha fin gant talonoù pik pour ha oaln gant diamanchoù bras ha lufrus.

Bramm gomprenañ bezañ deuet an ti-keñver eo ar c'hoaeg amikanix-eñ. Telefon 'teus da medisin hep dit goût.
Ok, Jakez. 'Teus ket troet Ronan ar Rod ha 'teus tenn niverenn fall. Me ba, eh, moaien oa dit ober gwashoc'h oa. Ken beun tich telefon da gendarmerie, a biz deulamp da gasan, a vi bet kas da droe rod ba kepa deus. Ba kepa?
Ba, ba kepa, ya. Ba ti boum, ti rezo, ti gourmelin, tu sais. Oh, kemerin.
Mais bron doktor ez o font da losrac'h o taou. Ha me zo font da mim fich vi mon tigemer ma studio all zo font

Lavinta. Ya ket re vat an traoù gaou yac'h, giz me kompren mat ba'n telefon, me zo klañv.
Oh, 'meus ket re a glemm gant ar boan-gorf. Boar a ran tammig bin, met pas boar kloc'h c'hoazh. Met kent oa ran brevet pe skuizh-marv gant ar poan spered.
N'eus tevel traoù du ?
Feiz sur, doktor, ben delaet ha goulout an noz ganimp gant an traoù du sur.
Met debret mat a-walc'h memes tra Ha eo anvekaet boued-mat. Tout a legume eus te deus ma jarn. Ha lod eus ar c'hig te deus am ivez. Ha Lena a oa ar mod a fardañ boued mat ken ken. Met pezh zo gwelloc'h c'hoazh, emasit graet gant aloù ma liorzh ha ma lambig. Liv ken brav warnañ ha ken mat a gas ma tourmant kuit. Ha kalz trubl em eus er mareoù-mañ. Peus ket c'hoant atav vezañ anv ?
Kalz re abred, pad an eur n'on ket mes, mouch ket mat, ha. Me. Tewer ar moesenn eo a zo fall-tre. Brasañ en-bu an den.
Oh, koulskoude, perzh an holl ard en e zarm en deus ket gwall pezh zo. Kar out e enebourien E dever ar c'hristen mat Ya, met karout naon, met pas lonk naon.
On n'en ket bet lakaet bare KGB c'hoazh K- KG- KGB Ya, ar re kollet ga boeson quoi.
Mais matrice Lafening, le pire, zo ober poan sper dornus.
Ma merc'h zo o vont da zimi. Ha pala, pala, pala. Avat-se peus nintra da leñ. Te deus gwad memoz gwechall? Ya, gwir eo. Me mailh deus soud pik gant ur Parizan bennak hag a roune vleun a arc'hant hag un eus leun a deskadurezh hag a Ha lakaet va soñj da vont da vev va barj a lâr dimp da mont d'o heul. Ha n'int ket sur. Ha pelec'h int-me ? Mont gaou merc'h ho mab-kaer. Eben ne vefe ket gwelloc'h nimbl ebet. Ah, n'it ket a barj sur, n'it ket a barj. Ah, paourkaezh Jakez, kompren a ran. Peuchkinoù, merc'h. met dibaoe pegeit zo moa vinton
Salut doktor, dibaoe ma eo ma gwreg sur.
Ah ya, bon sper neuze, hein. Mais il dit n'es ket klon, hein. Mais

Bet 'teus ket ober memes tra?
Treuz d'ober zo ganin? Me, dimi, da ma oad, me piv vo lâret gant an dud? Ha, ha, ha dimiou da, dimi da piv? Ha pe savar? Ha pelec'h? Ha dibiou ha da besavar ha pelec'h? Me me lârin ket deoc'h, hein. A vo ket mat da zan met four an difri 'barzh, hein. Nann, nann, nann, me rin ket bazh 'valon, hein. Ha te oar, evit chom yaoun ha yac'h, den neuze ne gav tamm plujada. Plij mont d'an ot pa nañv o erc'hiñ kroc'hen.
Ya. Ha pan oañ, mont da fistonoz. Voilà.
Hag e-se, paotr-kin ne gavot, he dev du kin.
Klevo, dokter. Me meus dit eo du pa teñval ma fas, poudred petra ran neuze
cheñch tu d'am chik pe lakaat an all hag ur werenadig larbig ha ma pezo.
Ren ket ma vier, ne. Ha ne oa ket brav, hein. Ar tu. Mais, gij meulin dit, te yelo betek kant bloaz. Pe moier c'hoaz.

Deiz Gwilham div. O! Me bonjour, Aotrou. Me fuss un den eus gwell an timban ostaleri. Distanoc'h un tammig?
Tammig, ya, tamm pe damm. Ya, Met piv oc'h c'hwi ? M'oc'h ket chom ba vro ya ? Me nann !
Me zo Madeleine ha ne vez deuet-hañ ba vro. Pa dre gant vloaz me zo bet labouret ba Vach ha me oa deus skuizh deus va ub a deuser. Ah, doktor Keravel deus Porzh-Fouen. Zo d'un tammig gwenoad, setu hon-eus hent da sikour ha da labour gantoñ. Ah, mat-tre, mat-tre! Ur paotrig-tre, ivez? Ya.
Den a-zoare? Ya. Hag un doktor brudet-mat? Ya. Ho ket kanet aveit deut da labourat gantañ? Eh ben mechañs.
A-fis eus choman neuze. Ya, ya.
Pegen bremañ. Kouchat an tal o ti, ha takad boukidi, ha leiz legumaj well ambadusel, pegan prop ha net ma rankot en oar. Ah ya, bemdez 'benn dorn 'maez eus ma gwele, n'eus nemet daou dra d'ober. Ya.

Ya, maen ru. Peger maen glas? Ya. Me a rez pa voe melen hav. Ya. A rez-se vodu?
Ah, mais Jacques, fais un temps me guapar, hein? Ya, fais un temps me guapar, hein? Mais euh, mets au fond de la, prends mon angle.

Ya, pell zo emañ e c'hoant da zont betek amañ met ne oan ket hardi a-walc'h. Oh, koulskoude war pezh 'm eus klevet emaout o vont va labour da dad. Ma ra doa-lonet. Da vo dit mont forzh pelec'h ha da wel forzh piv, jentil pe pas. Gwir eo met peogwir pezh 'm eus klevet zo bet lavaret an telefon 'm eus kavet un ti-gar da zont. Kement.
N'eus ket den eus an digar evit bet dekorn 'ta Kudenn bet da zont da wel ma eubelez
Bager ma da eubelez ugent bloaz birvidik Ba just ma e bager ba pak draonti Me koulz dimp lar dit deus tu N'eo ket en ur stad gwall vat nei Diaes eo dezhi kerzhout Berr he c'halon Ha ya, da di gozh kozh kozh kozh Labonezik kalz ma ma gazeg wenn ah! Anne Beulez ugent vloaz ha birvidik. Prizokas war-lerc'h Lena ivez ? Ya, ken brav ha speredek eo hon merc'h. Met Lambert eus là ivez.
Ah, pokez Viktor ! Lena zo o vont da zimiñ. gant ur Parizian bennak a zeuio añvit ar c'hentañ gwech 'benn fin Sun. Met Blambiata n'out ket deut abretoc'h. Me 'vije bet furus da gaout ac'hanout da vab-kaer. Ne n'on ket evit ziskouez ma fri. Met tu an dro 'benn Dilan. Boaz zo doñ da varc'hata 'ba. Ben Dylan, pa voe an eal kuit me lakaont en chaer vandaol. Ha va gwelet! Boazet on gant ma vicher mat. Allez, kenavo, Jakez. E kenavo, Itorik, me a-raok vont kuit ken da taol ar sell war ma lonet a zo da vez gwerzet. Memes tra. Ma merde ket da vez gwerzet dizh lon bennak, ur buoc'h bennak.
Ah ! Gell 'm eus ho c'hama gant kuit. Ma c'hama ? Ma c'hama n'eo ket. Ma ma c'hama an tricher n'eo. Ah !
Gaz ha nebel eus neuze.
N'eo ket. Vo ket. Doa gwelet 'vo 'benn dilun. Oh la la la la, dramen an dreuz zo. N'eus ket. Oh yo, soñj deomp, me. Na sell ket 'oen, ha. Bet on bet ho tro, Paradez.

Ah !
met 'vit eñ ne van ket netra 'bet. Me zo klas ul lec'h 'giz da brenn pe da ferme. Pas re bell deus voc'h. An deorez ul lec'h 'giz se ?
On n'eo ket da vez gwerzhet. Non, je welan ket re, non. Met 'lat un teñv, petra, pe a van 'vit doar amañ.

e vije brav kaout rouanez eveldoc'h ba ma jarr.
Me Jakez, ne gollz ket da amzer hein? Me n'anvean ket c'hanout dibaoe pezh zo. Hein? Me, euh, met son ador, damaneg. Ma ne fell ket dit bella ket da aotre dehou, pe deja. Paotred, blijet dit bet lakaet da roù va dajarn. Ah ya, ma vijer ma ro anez.
Diomp da kozeal dindan a voe prez hag e
Bonjour Lela. Bon ah. an droiad. Oh ya. Me on bet euh, velet al loan zo da be verzet. Ah ya.
Mais ez eus gwen ma sa, quoi que gagnit, non gwall eus na a savar un tammig gantañ, met o vaouez, me an veont ket, va sañs gantañ. O vaouez les O droloarez
Bon.
Me zo font da se, ha me digas ma c'harneg, me zo font da se. Ya, ha me 'm eus gwad listenn dit eus Lon zo da bet gwerzhet. Teus ken radio A te ray da, da Brejo, hein? Mat-tre.

Lena, dra a-bouez 'm eus a lar deoc'h. A ya perc'has eus al lerdañter? Kinniget eo bet din e plas baer Ge Vras e-kichen Keper. Pell-zu a zeu 'vo kemeret ganin plas er rener koulz m'int paper o sebek. A ya?
Ha setu.
Me tri du all. Meump o lakaat ton dit na me oa vont d'abar. Abramgus e kred gadarn biken. Met ni n'ho kajont da vont da Pariz a-pelloc'h c'hoazh. Vo prenet ganeomp un oto nevez. Ur Mercedes, mar plij. Hag ouzhpenn-se e vo prestet dimp un oto de fonction. Me 'mañ o c'hoant da vont da beñch, da vont da staeloù bras, ha 'meus ket c'hoant da chom aon tamm ket. Oh, n'int ket, ket brav tro an. Sell pegement tud 'zo da vakañsiñ pa da forzh foenn. Ah, ha ni 'no un ti bras, leun a vugale. Hag e vo pellet gwekiniezh gwealousit endra ne ra netra ken. Ah ya, te soñj dit na ma sad vo kontet na vo pell tout gwefreus. Na koulz na netra da lâr. Hag ouzhpenn-se, vous prenez ganem, euh, Melbag vit mont da pesketa. Ah ya, Melbag mont da pesketa. Ah, ha me vo dañ chom am

Da Bariz, bennarzh, en deus eu. Oh, Victorig, pezh on da en afes. Anezhi e oa batomouch? Tre betek lai an Tour Eiffel? Oh, avant da saloù bras ha da musée. Ha pe oa mont avel ar prezidant ar Republik hag e wreg?
O oh, ya, ha me gafe kaoù all, gadiamañchoù bras ha lufrus. Ya, ma chom o tammig arc'h gant boaz. Bon, len ar poent din mont bazaat o tañs pager.

Pe en deus soñjoù all evit eñ ?
Boazet on da zañsal sañs ganti dibaoe pell zo. Ha plija dezhañ vez ganeomp o tañsal. Ah ya, gafinik.
Bon, euh, bon. Mais, mais, prêt le waganang daou vil, dit-on, mont da ti théâtre. An Te vo dit an gas anv Ah non, ne, ne ran ket.
Eh, me- me- me- ne- ne- Vel ou Ben Dylan, met tu an dro a zigaso ar listenn gant ar brilhoù.
Met Pear c'hras int da gontell da tou'n dud 'meus pedet da zanam benichul. Pear c'hras int da gontell da brom. Bonjour Lena.
Setu...
Kevoù peus bet deus tud hag a zo o tont evit ar c'hafe ben disul? Euh... Deoc'h da c'hoût pedet meus tad Viktor ma, ma c'hamar o tont ivez. Da zug du all a deu te pe pas? Me Pierre a vez ganeoc'h ta neuze met eu pa o pik. Eno, setu am, Madalen, ne vez deut da sikour doktor Karavel ba Forzh Wenn. Bonjour, Lena. Bonjour Intron.
Setu sklaer an traoù. N'int ket a-barzh ganeoc'h, hag e vin kemmañ bar ger, bo ket ober bugoù gant ho tad pa ver baparch. Ken mo kontet an E oan o klask lar doc'h, la Madeleine teuio an a chom ganin.
Oh, o tad zo un den tre
Anvev ket o mat, n'eo ket sur.
ah, me zo sur. Ha ne vo vu ensemble, daou. Me ma peus c'hoant. Mat eo da sikour an vi o c'haf benichul.
Oh ya, gwell vo. Oh, gwell vo, gwell vo, gwell vo. Me... Lec'h ma an tolo, me me mo lez amasad lag an tolo ba o flas, me eus ket gweli tra no. Me me pa lec'h ma i benn gant o ba c'hom, eh. Oh.
Ah, lâret eo dimp gant an aotrou Milichin klask ur vaouez. Pezh zo bet graet. Lâret eo bet dimp ivez mont d'ar festoù-noz, evit dañsal.

Mekanik gredon ket, hein.
Hé, selaou 'ta. Ya, Graet 'm eus gistoallar dimp. ah, matre.
E skemaint, naset na la goutt, quoi. Peus peur 'ta? Ha selaou mat. Kaet 'm eus e vaouez.
Ker?

Hon zgouez zo va kalz mijet ha da gorf. N'on ket ken kouse. Sell pegen labour eget ganimp ma macharn. Ha te ra war-dro da Jeanne penn-a-benn az grelañ ket, hein? Ba eo sur, piv rafe hon all?
Ha div c'hoazh hein, div da gall hein, hêrezh ho lammo c'hoazh. An dra 'm eus da lâret dit c'hoazh, ma ma hi ken nerzhus, bei gwell 'giz ma hi ba he lavar, e teus kaset lon kachidoù glas hein.
Ah, doktor! Dav soñjal 'barzh ar c'hoñvers. Meus ket en da brenañ da c'hachedoù glas. Ya, pezh kon. Problem bet gant ma, ka- ma c'halon. Bev mat ma c'halon. Dokter, e galon ken mat ne chom. Ya.
Allez, lak pegn bann krev deus tud.
Yoù vo ket anan ha ma n'on bet ganet, hein?
A ro ar pemeus klet, meus em da long bann remont moral. hein.

Zo teut, ya. Mais pe am eus klevet na oar gwell fourmen gant po yaoun, kaze eo rank ar vidoar?
Un dra am eus lar dor. Ya?
N'on ket kompren perak peus lakaet tud du all meiz. Ah oh, ben na sell ket d'oar, mechañ. Ah, ah.

Mont a ra Lena? Ah, fini! Pedet on bet, setu on deuet. Bien. Oh, raket brav o jarn ganeoc'h. Ya, bro-tre, hein. Mais euh, pev il y a également Bez aussi, kaset oh, Gwelvo, Gwelvo, amzer zo. Un dra meus a lar d'ur rock. A suis, hein? Te int ket da labour gaout tad.
Ablañs bezañ pas Ah, soñj 'ta.
Kaet 'meus un dra plijusoc'h d'ober. A ya?
Ha pe a peus kaet d'ober neuze? Kaet 'meus ur paotr da simiñ gantañ. A vo ket dav dimp labour ken. A ya?
Piv 'peus kaet neuze? Un deus ar vro? Ya, ya, Victor, marc'hadour loened.

Te zo ka finig bron.
Ya. Achu finig ya.
Tu peus kredet tout ça, tu zo pepred da vont gotoù da da bash Pa c'har pourmen lan vetaillet am eus mont. Ya, me eo da gont gant Victor. Victor, lan a lennat, ha teus pedet anin da vont samz ganit da barj ba da vetaillet an ne flamm. Ha te, ha te, Victor,

Monik zo gal tunuell. Ma ma zad zo gant na firmoez. Ha ma meus ken Jean-Mam ba daoust c'hoazh saout. Hag a vank gaer ma c'hell ouzhpenn.

Me zo oan Oh, sur oa, heb louz ou bet An dra c'hoa He oa bram ne skait ne fiemouez vi sikour hano Ha mamm tammig aoz a vez mont da bourm hein ? N'eus ket beteier na Mercedes bet hein ? Me, me breno deoc'h Velosolex. Petrom, petrom, euh, Vilomot le Pigeot. Ah
Doktor, tenniñ en anoen a gemer kachedoù glas. Ez maillon
Allez, hop. Ja, mais même là, ma sacoche, hein

Ha Lena a oa Eliane Le Loup.
Our accommodation Eugène Koskirik.
En infirmos, Joël Olivier.
Jakez oa André Le Thor.
Amaï et Marie oa euh, Colette Tudal.
Père Jean-Claude Collin.
Ar vonik oa Soazig Le Thor.